Essalamualeýkum hormatly watandaşlar! Şu günki temamyzyň ady, Ogrular gitmese watan düzelmez. Näme üçin Türkmenistanda ýagdaý üýtgänok? Näme üçin Türkmenistanda halkyň ýagdaýy düzelenok? ýa diýeli işsizlik ýa-da Türkmenistanda suw ýok, umuman ekonomikada dyza çökdi. Hawa, sosial üpjünçiligem dyza çökdi. Hak, hukugam edil şoň bilen bile dyza çöküp otyr. Şu zatlaryň düýp sebäbi näme? Men şony aýtjak bolýan. Men oňa bir topar gürrüň edip, siziň wagtyňyzam aljak däl. Men blogger däl. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň oktýabryndan başlap, haçan Saparmyrat Nyýazowy Türkmenistana prezident saýladym etdiler, ony Sentrden etdiler. Hawa, öňki Sowet Soýuzynyň syýasatçylary SSR ýykylanda, şo Türkmenistanda Nyýazow goýmaly etdiler. Hawa, hatýa segsen dokuzynjy ýylda Birýukowa diýip biri bardy, predsedatel, sosial ugurdan işleýärdi CK KPSS-de. Çlen politbýuro bolaýmagam gaty ähtimal, dogry ýadyma düşenok. Şo geldi şol Saparmady boşatmak barada. da geldi şol. Taparmady, aýyrmalydy. Emma aýyrmadylar o wagt. Nämedi, owgan urşam entäk bir gutaryp baranokdy-da soňuna çenli. Türkmenistanyň içine gaýdyp geljek esgerlermi ýa Türkmenistanyň içi nähili bolar, nähili düzeler ýa owgan urşunyň täsiri bolup Türkmenistanam olar ýitirermi, şoň ýaly manyda Saparmyrat Nyýazowy goýmak islediler we şol Türkmenistany talamaly we dowam etmeli. Şo manyda olar şony goýdular-da, umuman Saparmyrat Nyýazow prezident boldy-da. Emma soňky gelen iki prezident, bu Berdimuhamedowy we oň ogluny getirenlerem şol sentr, hä, Şu Sowet Soýuzynyň öňki işgärleri, öňki silowoý blok diýilýär-dä, KGB-mi, goýşoň meňzeşlermi, şo-şolaň täsiri bilen Berdimuhamedow geldi we Berdimuhamedowyň oglam şolar getirdi-dä, şoň oglunam. Indi nähili ýagdaý Türkmenistanda şu wagt? Şoňa synag edeliň gysgaça. Türkmenistandaky ähli problemany gurnaýan onuň başynda oturan ogry prezident we onuň göterýänleri. Gynansak-da birinji Saparmurady Gurbangulyny we onuň ogluny hem halk saýlamady. Käbir politik sumoklar daşyndan gelen bolup, hökümet agdarşyklaryna garşy agzyny aşgatykladyp geplän bolýarlar. Olar öz bähbidi üçin iň bolmanda bir-iki metr haly alyp gitjek. Türkmen halky olary gyzyklandyrmaýar we biziň taryhymyzyň olara geregi ýok. Çentirde çişip gürleýän syýasatçylardan sorasaň, meselem, Alparslan beg kim, Togrul beg kim we olar näme iş bitiripdir diýseň, Eger bilýän hem bolsa, gorkunjyna gepi başga bir ýana sogýarlar. Emma çöp düýbüleri, Türkmenistanda oturan çöp düýbüleri öwerler. Çünki olar Türkmenistany talaýarlar we bütin dünýäni wizýatka bilen satyn aljak bolýarlar. Biz bu ýagdaýa ýol bermeris. Ýakyn günlerde Olar näçe internedi ýapýamy ýa-da asmana uçup şol ýerde nur oty towlaýalarmy? Başarsa etsinler besdir. Hakykatyň wagty geldi. Türkmenistanyň içinden ogrulary ýok etmeli. O daşyndan gelip. Bu gosudarstwennii pereworot diýýär rus rus dilinde, a türkmençe hökümet agarşygyny ýol bermeliler, na şulary näme diýip gürrüň edýänler, olar öz bähbidi üçin gelip gürrüň edýärler adamlar. Olar sizi aldamak isleýärler. Türkmenistanda gospereworot däl, Türkmenistandaky ogry Prezidentiň komandasyny ýok etmeli. Ol gospereworot däl. Ol jenaýatkäri men lider diýip ýalan sözläp oturan özüni saýlap, nädogry saýlaw geçirip, onam hiç kim priznawaýt etmedi, ne Ýewropa, ne Amerika, ne on, ne OBSE oturan prezidenti we onuň ogry komandasyny Türkmenistandan ýok etmeli. Ol gospereworot däl. Biz halk üçin işlemäne, ýaşamana, täze durmuş gurmana ýagdaý döretmeli. Biz gospoworoot edemzok. Biz Türkmen Halk Respublikasyny gurnamak isleýäs. O daşyndan gelip gürleýänler gelsin meň bilen oturyp gürleşsinler. Nähili Türkmenistanyň ýagdaýy bar we näme iş etmeli Türkmenistanda? halkyň ýagdaýyny düzetmek üçin, işli bolmak üçin, sosial üpjünçiligi, keselhanalaryň düzelmegi üçin, okuwlaryň düzelmegi üçin näme iş etmeli halk, türkmen halky üçin? Gelsinler meň ýanyma, gaýraty bolsa, men aýdyp bereýin näme iş etmelidigi, Berdimuhamedowyň kimligini, Nyýazowyň kimligini, Berdimuhamedowyň oglunyň kimliginem aýdyp bereýin. Näme üçin bu Sentra gidýän gazyň ýapylmaýandygyny, ogurlanyp durandygyny ýa Eýran tarapa gidýäniniňem şeýle bu Kitaýa gidýän gazyň bahasynyň kesgitlenip aýdylmaýandygyny halkyň öňünde niräk o pullaryň gidýänini bilmek isleseler gelsinler men aýdyp bereýin şony. Ýa, o Türkmenistana baran bolup, Gosperewododa ýol bermeli däl, eýle-beýle, bu biderek gürrüň. Oňa üns bermäň, adamlar. Üns beriň näme? Öz ýagdaýyňyzy düzetmäge üns beriň. Çagalaňyzyň geljegini düzetmäne üns beriň. Işli bolmana üns beriň. Aýlyk-günlük gazanyp, täzeden jaý gurup, maşyn alyp, welosiped münüp, motor münüp, halk bilen bile ýaşamana, şoňa üns beriň, adamlar. Hä, ol nemäň Berdimuhamediň edýän oýunlary, oň oglunyň edýän oýunlary, ol türkmen halkynyň bähbidine däl, ol Türkmenistany ogurlamak, dyza çökermek we türkmen halkynyň geljegini kesip ýok etmek. Hakyky etniçeskiý aňyrsy arassa bolan türkmeni ýok etmek isleýärler şolar. Bu näme diýmek? Bu Alparslan beýiň hem, Beýleki Seýitnazar Seýdiňem, Magtymgulyňam, Mollanepesiňem halk üçin islän arzuwlary, Keminäň ýazan şorta sözleri, bulaň hemmesi ýok bolsun, halk şuny bilmesin. Hä, täzeden şöpdübilerden türkmen döretjek bolýar bular. Emma hakyky türkmen dünýäde ýaşap ýör entek. O ýagdaýa biz ýol bermeris adamlar. Şoň üçin biz ogrulary Türkmenistandan ýok etmeli çykaryp. Ýok nirä gitse şoňa gitsinler. Basjakam däl hiç zadam etjek däl. Daşyna oturyp görsünler nädip Türkmenistany düzedip bolýandygyny. Biz düzederis Türkmenistany. Ine şu zatlary men size aýtmak isledim. Şoň üçinem temaň ady Ogrular gitmese watan düzelmez. Biziň hemmämiz birleşip şu watanyň başynda oturan ogurlary ýok etmeli we olaň göterýänlerini. Şuny şu gün size aýdasym geldi. Köp sag boluň meni diňlýäniňiz üçin. Indiki görüşýänçäk köp sag boluň hormatly watandaşlar.